күп. Алла сакласын безгә андый андыйлардан булырга, дөрес аңлаеш белән яшәргә насыйп булсын. Аллаһ Тәгалә ничек терләде, шулай яшәргә. Менә нәкъ бүгенге тема җәмәгать шул шуның белән бәйле. Бүгенге көндә, бүген 9 май, беләсез әйме? 9 май. 80 ел Бөек Җиңү көне, әйме 80 ел үтте. Кызганычка каршы, менә бүген дә карадым, кичә дә карадым, кайбер мусульман кешеләр, бәлки мусульман түгелдер, бәлки ул теге шушы мусульман исем астында башка кемдер ул фикерләрне кертергә дә мөмкин. Аллаһу аләм әйтәләр, шушы 9 май безнең бәйрәм түгел, Ул кәферләрнең бәйрәме, мусульманнар аннан җырак булырга тиешләр дип, шулай әйтәләр. Инде кайберләрен мин теге бөтенесе бер кеше әйтте түгел, мин аларны аргументларын җыеп куйдым да, өчкә өч аргумент, шушы өч аргументны алай бирсә карап алабыз. Берсе әйтә, мин аны берничә җирдән ишеткәне бар. Аслында ди, Бөек Ватан сугыш вакытында

Византия өчен, әйме? Ахлил китап булган өчен. Без дә аслында шул кеше әйтә инде, әйме? Без дә аслында немецлар өчен э, тавыш бирергә тиеш идек, ди. Аргумент. Шушындый аргументны китерә. Икенче аргумент э, нәрсә әйтә? Бар хадис ватанны ярату иманнан дип, ул әйтә, бу хадис Зәгыйф. Аның буенча хәрәкәт итәргә ярамый. Без сезнең белән ди, яратырга тиешбез мусульман илен, кайсысы булса да, ә үзебезнең ил кәферләр булса да, без аны яратмаска тиешбез, дип, шундый аргумент куя. Һәм өченче аргумент әйтә, Пәйгамбәребез Мухаммад саллаллаһу алейһи ва сәлләм әйткән, әгәр дә сез ди башкаларның бәйрәмнәрен итсәгез, ди, сез алардан булырсыз, ягъни шуның өчен кәферләрнең бәйрәмнәрен бәйрәм итәргә ярамый, сез дә кәферләргә әйләнәсез, дип, шундыйрак аргументлар. Менә шушы аргументларга инде без карыйбыз, үзебезнең әйма сира күзлегеннән карыйбыз, башка хадислар күзлегеннән карыйбыз иншалла. Беренчедән, а, ул әле тагын нәрсә әйтә? Гафу итегез, оныттым, ул тагын нәрсә әйтә? Беренче, икенче Бөек Ватан сугышында ди, ул христианнар, немыслар, кәферләр белән, коммунистлар белән сугышканнар, ә безнең бабаларыбызны көчләп алып киттеләр сугышка. Беренче аргумент безнең шундый, пәйгамбәребез Мухаммад саллаллаһу алейхи ва саллям Мәдинәгә күчкәч, беләбез, әйме, аның беренче эше нәрсә булды? Ул яһүдиләр белән нәрсә эшли? килешү төзи, әйме? Килешүнең эчендә нәрсә була? Без мусульманнар, сез яһудиләр, тегеләр башкалар. Ләкин безнең илебезгә, Мәдинәгә әгәр дә дошман һөҗүм итсә, без сезнең белән бер рәттән Кылыч күтәреп чыгабыз. Шулай идеме? Бөтенегез беләсез. Хәм нәрсә белән бетте бу? Яһудиләр шушы килешүне боздылар. Хәм нәк душман килгән вакытта, нәк килгән душман килгән вакытта алар моңа каршы чыктылар, без сезнең белән сугышмыйбыз. Хәтта инде үзләре дә каршы чыктылар, әйме? Хәм нәрсә? Пәйгамбарыбыз Мухаммад саллаллаһу алейһи ва сәлләм моны нәрсә әйтте? Хыянәт диде. Шулаймы? Ягъни мусульман булман кешеләр белән килешү, үзебезнең илне саклау мәсьәләсендә булса, без аңа тугры булырга тиешбез. Беренче аргумент, әйма. Икенче, нәрсә дигән көчләп алып киттеләр. Бу э, җәмәгать мин шулай ук карадым. 1942 э, елда Уфада, Уфада Абдурахман Расулев исемле безнең муфтиебез фәтва чыгара. Фәтва чыгара. Безнең илебез фашистлар белән сугышырга тиеш. Кем дә кем тырышып сугышса, әйма, барып сугышыгыз дип фәтва чыгара. Һәм инде мусульманнар кеш кызганмыйча инде акчаларын җибәреп фронтка карап инде әйма. Ягъни бер ни дә кишләү булмады. Фәтва буенча хәл ителде әйма. Фәтва булды, муфтины фәтвасы булды, илегезне яклагызаймы? Ә монда бүгенге көндә кемдер әйтә, аларны көчләп алып киттеләр. Юк. Безнең э, кыямәт көнендә бу безнең бабаларыбыз әйтәләр, безнең муфтиебез әйтте, илне сакларга без бардык. Иншалла. Иншалла, әгәр дә иман белән киткән булсалар, алар шәһидлек мәртәбәсендә булырга мөмкиннәр. Аллаһ Тәгалә генә белә, ләкин безнең өмет шуңа бар. Чөнки алар фәтва белән киттеләр, илебезне сакладылар, әйеме? Шуның өчен бу беренче аргумент көлке аргумент, көлке. Ягъни фашистлар алар ни, Ахлил китаб, ә коммунистлар алар кәферләр, әйеме? Шуның өчен без теге якны аларга тиеш идек дип, әйме? Ул, әлбәттә, көлке аргумент. Чөнки фашистларның төп принцип нәрсә булды? Кешеләрне бетерү, кешеләрне коллыкка әйләндерү. Әле моңа кайтырбыз, нәкъ менә бу икенче мәсьәләсендә, әйме? Нәрсә дигән? Әйткән, бәйрәмнәрне бәйрәм итәргә ярамый, әйме, кәферләрнең. Ә кем әйтте аны бәйрәм итәбез? Мин без нәрсә өстәл җыябызмы әллә? Өстәл җыеп, әйдә анда не, тост күтәреп утырабызмы әллә? Әйдәгез, бәйрәм, юк, юк, кардәш, юк, алай түгел. Истә тотабыз. Менә шушы фашистларның күпме кешеләрне кыруларын, әйме, авыл, авыл җандырып куюлары, әйме, бүгенге көндә йорт-йорт бомба ташлап, йортларын шартлаткан шикелле, фашистлар Кешеләрне тутырып бер сарайга яндыралар иде. Билгеле әйберме? Хатын, ни, башка авыллар аймы? Шул ук Освенцимлар, ниләр бу билгеле әйберләр, әм кешеләрне җандырганнар. Аларның ни булган, әйме, фашистларның. Без моны истә тотарга тиешбез. Моңа нинди аргумент җамаат? Бөтенегез беләсез шулай ук. Мәдинәгә күчкәч, пәйгамбәребез Мухаммад саллаллаху алейхи ва саллям күрә яһудиләр 10 гашура көнендә ураза тоталар. Беләсез, әйме?

Нәрсә диде пәйгамбер саллаллаһу алейһи ва Без Муса алейһиссәламгә тагын да лаеклырак сезгә караганда. Без дә бу көнне ураза тотачакбыз. Хәзер бу вакыйганың э, мәгънәсе җәмәгать. Менә э, теге ниләр Кайбер кардәшләребез бар, әйме, хадисны алалар да, әйтәләр, бу хадис буенча анда фәлән чылбырда кемдер анда фәлән кешесе загыйф или анда аның ни булган фәлән шейх бу хадисны загыйф дип әйткән дип әйтәләр. Тукта син мәгънәсен кара. Сираның, хадисләрнең, аятларның мәгънәсен кара. Ә мәгънәсе буенча нәрсә булды? Фиргаунның әсирлегеннән чыккан халык, әйме? Ул кайда булды? Коллыкта. Шулаймы? Фашистлар монда килгәндә нәрсә теләгәннәр иде? Безне колга әйләндер. Шулаймы? Шулай булган да инде, әйме? Безне колга әйләндерергә була. Ул менә бу халыкны Аллаһ Тәгалә коллыктан чыгарган өчен шөкер уразаны тота башлады. Тарихта, әйме, бер каядыр җырак пәйгамбәр Коллыктан котылган өчен Пәйгамбарыбыз Мухаммад саллаллаһу алейһи вәсәлләм Аллаһка шөкер итеп ураза тота башлады. Мин әйтмим, әйдәгез 9 майда ураза тотабыз. Мин алай әйтмәдем. Анасын каядыр кемдер чыгар әле, әйме? Фәрид хәзрәт 9 майда ураза тотарга чакырган дип әйтерләр. Мин алай әйтмәдем. Мин сезгә мәгънәсен күрсәтәм. Пәйгамбарыбыз Мухаммад саллаллаһу алейһи вәсәлләм шушы коллыктан котылган көнне Билгеләп үткән. Бәйрәм үтмәгән, әйма. Анда сталь янына кешеләрне җыеп, әйдәгез, тост күтәрәб, салай әйтмәгән. Нәрсә эшләгән? Аллаһ Тәгаләгә шөкер иткән. Димәк, менә шушы безгә дә инде, әйма. Анда бәйрәм дигән вакытта инде, әйма, дөрес мәгънәсендә бәйрәм дөрес мәгънәдә әйтергә кирәк. Истә тотабыз. Без шушы вакыйганы истә тотарга тиешбез. Өченче аргумент нәрсә дигән? Э, ватанны ярату иманнан дигән хәдис ул загыйф дип әйтә. Ярар, загыйф булсын, кардәшем. Яна загыйф. Мин хадис галиме түгел, син дә галим түгел. Без моның турында бәхәсләшмик. Әйдә без бөтен кеше белә торган мәсьәләләрне күтәрәбез. Пәйгамбәребез Мухаммад саллаллаһу алейхи ва саллям Мәккәдән Мәдинәгә хиҗрат кылган вакытта Мәккәдән борылып Мәккәдән чыккач, әйме, борылып нәрсә әйтә Мәккәгә? Әгәр дә синең халкың мине чыгармаса иде, мин сине калдырмас идем. Бу нәрсә димәк? Бу ватанга мәхәббәт димәк, әйме? Мәдинәгә күчкәч, хәзер Мәдинә аның икенче ватан булды бит инде, әйме? Һәм Мәдинәдән берәр җиргә барса, кире кайткан вакытта нәрсә эшлидер ем? Беләсез әйме? Пәйгамбәребез Мухаммад саллаллаһу алейһи сәфәргә киткән вакытта, Мәдинәдән берәр җиргә сәфәргә китсә, кайткан вакытта, Мәдинә күренә башлаган вакытта үзенең дөяне тагын да тизәйтеп җибәрәдер. Нигә? Әйтәләр, тизрәк кайтасы килгән. Бу нәрсә? Ватанны ярату, шулаймы? Хәзер

Мин, ди, пәйгамбәр, бернинди дә ялган монда юк, һәм мин Абдулмутталибның малае. Абдулмутталиб пәйгамбәр саллаллаһу алейһи ва сәлләмнең бабасы, беләсез, әйме? Әтисе түгел, бабасы. Мин аның малае дигәч, ул нәрсә димәк? дигән. Мин Абдулмутталибичларның нәселеннән, дип әйткән, әйме? Димәк, нәрсә? Үзенең халкын, үзенең гаиләсен, үзенең нәселен яраткан, әйме? Үзеңнең нәселеңне ярату, үзеңнең бабаларыңны ярату ул исламнандыр, җәмәгать. Ләкин хадис бар, пәйгамбәр саллаллаху алейһи әйткән, андыйлар күп, хадислар андыйлар күп. Берсен генә әйтәбез, әгәр дә берәү ди, Кан байрагы астына чык утырса һәм шунда әгәр дә үтерелсә, ул җәһилият үлеме белән үлсә. Кан байрагы нәрсә димәк? Кан байрагы э, нәсел байрагы астына. Без немыслар, әйме? Без еврейлар, без руслар, без англичаннар, без менә кем менә шушындый байрак астына басты, Без шундыйлар дигән вакытта һәм анда әгәр дә үтерелсә, ул җәһилият үлеме белән үлгән була. Димәк, менә монда, җәмәгать, нәрсә аңларга кирәк? Үзеңнең нәселеңне, үзеңнең ватаныңны, үзеңнең милләтеңне ярату бар, әйме? Ярату бар. Ә икенче яктан национализм, нацизм бар. Гасабия Пәйгамбәр саллаллаху үзе аны аңлатты. Асабият ул шундый әйбер ди, национализм ул шундый әйбер, кашан син үзеңнең милләтеңне, үзеңнең милләтеңнең хаҗәтләрен башкаларга караганда өстенрәк күрәсең. Менә бу милләтчелек була. Бу милләтчелек, бу национализм, бу нацизм була ахырында. Башта инде әгәр дә мин татар, калганнары икенче чиратта дип әйтәбез. Юк, беренче чиратта иман, әйме, әлбәттә. Ләкин үземнең нәселемне, татарлыкны, кем монда кардәшләребез бар, узбеклар, туркменнар, таджиклар, э, төрекләр, руслар, анда кемнәр бар, үзеңнең милләтеңне ярату, ул ярый һәм кирәк, пәйгамбер саллаллаху күрсәтте, яратадыр я. Абдулмутталибның малае дип әйтәдер, әйме? Мәдинаны яратадыр, Мәккәне яратадыр. Болар бөтенесе хәләл, боларны бөтенесен үзенең дәрәҗәдә үтәргә тиешбез без. Җәмәгать, э, менә бу икенче бөтен дөнья сугышы инде әйма, Бөек Ватан сугышы, беләбез. Безне илдән генә әйма, төрле-төрле данлылар бар, 50 миллион кешене алып китте. Менә үзегезне авылга кайтып карагыз, әйме? Сорагыз үзегездән дә, әйме? Үз... Безнең ниләр инде, әйме? Безнең бабалар, сезнең бәлки әтиләрдер, кемнеңдер, әйме? Анда 8 бала булган, сугыштан соң 2 калган. 8 бала булган, сугыштан соң 4 калган, әйме? Бу нәрсә турында әйтә? Ярты ил кырылды. Ярты ил кырылды. Кемнеңдер теләге астына, әйме? Кемнеңдер анда фашистларның, Гитлерның менә бу без өстен без өстен дигән сүздән күпме кеше кырылды, әйме? Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейһи ва әйткән, гарәп, гарәп булмаган кешедән өстен түгел,

Менә бөтен җирдә плакат буларак язып куйырга кирәк. Бөтен дөньяда, Палестинада да язып куйырга кирәк. Ниләр килеп, самолетлар анда бомбалар белән килгән вакытта уксыннар шуныймы? Башка җирдә, Лондонда да, Мәскәүдә дә, Якутиядә дә, Япониядә, бөтен җирдә язып куйырга кирәк боларны. Без сезне ди, кабилә-кабилә бар иттек. Нигә? Бер-берегезне кысыр өчен түгел, бер-берегезне таныр өчен. Яни без бер-беребезне, мин таҗикларны, таҗиклар узбекларны, узбеклар яхудиларны, яхудилар русларны белсен өчен, аралашыр өчен, белсен өчен һәм берегез дә өстен түгел, Аллаһ Тәгалә каршында бары тик тәкъвалык белән генә өстенлек бар. Без моның турында күп мәртәбә сөйләштек. Инде ансы да ахирәттә. Әйме? Ансы да мин тәкъва кеше, шуның өчен мин автобуска беренче киләм, керәм. Син тәкъва түгел, шуның өчен сиңа зарплата әзрәк, андый әйбер юк, әйме? Таквалык ул Аллаһ каршында безнең дәрәҗә. Ала, син бу дөньяда бай булсаң да, фәлән милләт кешесе булсаң да, тагын кемдер булсаң да, ләкин ахирәттә синең урының таквалык белән үлчәнә. Менә бу безнең хәзер мусульманнарны менә бу 9 нчы майдан, әйма. Җиңүдән, фашист темасыннан әйма, җирагайта тора торган, тли торган ниндидер көчләр бар әйма, җирагайтырга. Без менә монда утыра тора мин карыйм, ну 50 проценттан күбрәк кеше Совет Союз вакытында яшәгән әйма. Безгә аны әйттеме, әйтмәдеме әйма, без барыбер үзенекен беләбез, шулай бит? Без аны беләбез, ләкин безнең балалар, Безнең оныклар моны белмиләр, әйме? Әгәр дә без моны, фашизмны һәм Аллаһ Тәгаләнең менә бу аятны, бернинди дә өстенлек юк, караның ак кеше өстендә, акның кара өстендә, еврейның араб өстендә, англичанның ирландец өстендә, фашистның, немецның рус өстендә юк өстенлек бернинди дә дип без моны аңлатмасак, Менә без шушы 9 майның хакын бирмибез. Аңлатырга тиешбез. Җитте 9 май, улым, менә шундый хәл булды, кызым, менә шулай булды, шундый кешеләр булды, килделәр, илебезгә болай-болай иттеләр, фәлән миллион кешене үтерделәр, җандырдылар, менә Аллаһның аятына каршы чыккан кешеләр.